Amah nih a rak tuah lomi Rom khualipi a uktu Nero an timi nih Rom khualipi kha a khangh riangmang ah amah nih minṭhatnak i lak duh le minthannak i lak duh le Khrihfa hna sual puhnak duh ruangah a rak khangh ciammam cu a kang le cangka tiin Khrihfa nih an khangh mi si tiah a ti. Cu ruangah cun cu lio chan ahcun Paul cu ṭhawng tuk in Jesuh Khrih thawngṭha ruangah rian a ṭuan i ramkip ah a rak kal i Pathian sunparnak a rak phuangtu pa a si i hruaitu a si kha an theih tikah Paul zong cu tlaih a si i cuticun a voi hnihnak thonginn chung i thah ding a si kha a rak a theih tuk cang a rak fiang tuk cang Paul cu voi hnih voi khat a thi le a nung ṭhan caw lamkaltu ah kan rel ko cu ṭha tein lu in an che an che an che lo a voi khatnak cu a thi cang ti an ti a thi cang ti an ti le an va hlonh a rian ṭuanpi hawi hna nih an pum an zoh lio ah a nung le khuachung ah a lut thong ṭha chim ṭhan mi si cu mah hnu ah cun a voi hnihnak cu niro kut in tlaih i thong i an chiah zeihmanh sualnak a nei lomi pa Khrihfa nih Rom khualipi an khangh tiah an rak ti. Cutluk cun a sual lomi pa thangchiatnak zomteinak bian an rak ti le cu ruangah cun thongah khum a rak si i cu tan ah cun keimah hi ka chuak kho ti ding ka si lo keimah bantuk in aho dah thawngṭha chim khotu ding an um ti keimah bantuk in aho hi dah vawlei ah hin kan bawipa jesuh khrih a sunparnak le a kan dawtnak kong a phuang khotu an um ti hnga tiah a vun ruah tikah ka fapa ti mo ti dah lo hi cu a ho hmanh a chim kho tu ding an um lo keimah bantuk hin cucaah cun ka fapa ti mo ti sinah hin ca hi hei kua ning law hi ka sehernak ka tinco mi thawngtha le raltha tein ka dirmi thawngṭha ruangah ralṭha tein ka dirmi le thawngṭha ruangah sifahnak ka huahmi hna le thangchiat mualphonak huahmi hna thlanglamnak ka huahmi vialte hna hi rak tuar ve ko tiah thazaang ka pek lai i amah sinah hin ka si herh biro hi vuih ta ko ning tiah a rak ti i cuticun thonginn chungin a voi hnihna kha Timothy sinah ca a van kuatmi atu na i kan vun relmi ka si Timothy kuat hnih Cucaah cun a pakhatnak ah cun Paul nih cun Pathian salpa keimah cu Pathian nih a thawngṭha chim dingah le hi a Khrihfa ram a kauhtertu dingah aa ka tinhmi ka si. Cucaah cun hika hin kei cu a luat kho ti ding ka si lo thong chung hin Cu ruangah cun ka fapa Timote, Jesuh Khrih nih ka sinah tlamtling tein kilven awkah aa ke khitmi thawngṭha cu hi ka thong ka tlaknak hmun hin ka donghter cang lai i ka dih ko cang lai, ka hawng hi tan a si cang lai. Cucaah cun keimah bantukin chungin caan siseh, zan caan siseh, mi pakhat te sinah siseh, pahnih te sinah siseh, an va khuam in thawngṭha hi a dirpi khotu ding an um ti lo. keimah bantuk hin a phuang in a huam kho ti a huam ding an um thilo cu caah cun ka fapa te mau te kan bawipa jesuh khrih nih a ka pek mi lak soro thil ke ken mi vialte hna hi nihin in cun hi ka thong han cun ka di ko chang lai i nangmah sinah hin adi lak adi lak in ka khumh dih hi thawngṭha ruangah hin ka inmi harsatnak hna le ka temtuarmi ṭihnung rai a simi vialte hna zong hi temtuar awah khan kan Bawipa Jesuh Khrih hnangamnak le ṭhawnnak ah daihnak he tlamtling tein rak i tim ko rak ka zapi hrimhrim la thangchiat in mi zong he rak ing ve ko nilin ka tuarmi zong hi rak tuar ve ko law cun ti lo le rawl lo in Kalit chung i ka tlaknak khamnak zong hi rak i thim ve ko. A ruang cu kan Bawipa Jesuh Khrih nih a kan pekmi khamnak thawngṭha hi vawleicung rothil vialte nih a tuk lomi rothil a si caah mah hihi thau lo te hin kilven khawh hi van zuam ko tiah Paul nih Timothy sinah a voi hnihnak thong chung ca a van kuat i biaro a vui takmi kha si cu ahcun camaute camaute cu timote kuat hnih pakhat eh timote kuat hnih pahnih chung a si rua ka ti paul nih nangmah cu na hngakchiat tein tuan lo ah ka chim cangmi bia kha a vun nawh ṭhanmi ka si nangmah cu na ngakchiat tein na pi nih na nu nih cathiang kha an rak in cawnpiakmi na si kha rak phil hlah cu cathiang hna thawng cun nihin ah hin na tin cangmi hi Jesuh Khrih dawtnak kong thawng ṭha a si cucucu vun khau hlah tlamtling tein a hram thawk in a dongh tiang kha kilven khawh van zuam ko Hngakchia na si lio tein timi kha timo te pahnihnak pathum salai maw timo te kuat hnih pathum changhleili ah khan salai maka khan a thok lai changhleili cang hleng a tiang kha si mah ti mo paul nih khan hngakchia na rak si lio ti in nang cu cathiang kha cawn piak mi fa kha na rak si cang ti kha paul nih khan a von chim ṭhan mi le a von fianta ṭhan mi kha si e ma ka hin kan hmai ah a rak kal cia mi Jesuh Khrih nih a rak timtu men ha lam kal tu hna sin a rak khumh mi thawngṭha hi an dihlak tein a ning cang tein kilven khawh kha an rak i zuammi le an rak i tinmi kha si i cu an i tinnak hmun ah cun thil dangdang ah hin sunparnak tam ko hmanh seh thil dang ah rumnak tampi ko hmanh seh thil dang ah hin sunlawinak tampi tampi ko hmanh seh hi vialte hna nak nak hin cun pathian nih a kin khinmi nunnak thawng ṭha ro sung hi kilven ding ah hin zeizong vialte hi hlo u si law hmaiah hin Jesuh Khrih thawngṭha tu hi i tlik pi ko seh tiah lamkaltu hna nih an rak netin i cu hnu ah cun lamkaltu hleihnih zeimah cu an loh cang hnu hmanh zongah khan Timothy zong hi rak khinh kha a rak si ve i nihin ah hin zumtu na la pan ha Kan lakah a nungmi hi nangmah le keimah kan si theng lo dakaw. Kan lakah a nungmi hi Jesuh Khrih taktak dakaw a si. Na mit an autar tu khuaceu an hmuhter tu kha Pathian nih tlak chung a rak khummi thaw thawng in dakaw kan nunnak kha a rak si ko. Atu ah hin cun kan nunnak hi fiang tuk hin ka fiang cikcek ve cang i Bawipa Jesuh Khrih thawng in zingka khin na zi pasarih hrawngah khin avoi khatnak khi kai ṭhang kalawi khi zinglei nazi pathum ah khin si le nazi laihnih tiang khi ka ṭuan pah lengmang la mu zarkhat ah hin ni thum ti bantuk ka ṭuan i zinglei pasarih khan avoi khatnak ka ṭhang baka khin ka mit ka van au le ka thinlung ah hin khua ka hmu khawmi cu bawipa nangmah thawng in tu zingah ni cheu khado hi tlamtling tein ka hmu ni cheu khado ka hmuhmi hi nangmah na si ka hmuh khawhmi hmuh khawhnak a ka petu hi ka thaw hi nangmah na si cucaah cun ki khawhnak zong kha nangmah na si i ka thaw khawhnak zong nangmah na si ka dihlak te hi nangmah na si i vawlei ah hin kei cu a thimi ka si ti hi zingka kai chung a voi khatnak khin lawlawmnak bia pathian sinah khin ki tubu pin ka min ka ka chim tawnmi si Cucu peipi pawl nih cun a chimmi kha a rak si cu Mirang ah khin cu ni chiat in ai dai daily ti a ti ni chiat in ka thi ti a tial cu ni chiat in ka thi ti a tial na nunnak ah a nungmi ka nunnak ah a nungmi kha nangmah na si lo i keimah ka si lo kan bawipa jesuh khrih thiang thlarau thaw taktak to ko a rak si cu mah khakha thawngṭha kha kilven awkah kan Bawipa Jesuh Khrih nih cross ah a thihnak le a thawhṭhannak thawng in le vawlei ah hin amah nih zeizong vialte a ṭuan dihnak thawng khan lamkaltu hna sinah pakhatnak ah khumh a si i lamkaltu hna kan i zul in atu ah hin nangmah le keimah sin zongah hin khumh a si ve i Khrihfa vialte hna cu cu nunnak thawngṭha kilvengtu taktak cu kan si Na innchungkhar zongah Pathian thawngṭha kilvennak hmun na nei. Na kalpa zongah Pathian thawngṭha kilvennak hmun na nei. Na ṭuanpa zongah na nei i kan ihpa zongah kan nei i zeizong te kan tuahnak puah Pathian thawngṭha kilvengtu kan si kha lamkaltu lawng rak si loin Khrihfana chuah thawngṭha chimtu pastor lawng si loin evangelist lawng si loin rian ṭuantu lawng si loin Khrihfa member vialte hi thawngṭha kilvengtu ah Pathian nih zungzal in nunnak ro thil kan nunnak ah a kan khihmi hi kan si. a donghnak ah van pial ta ning law hika hin e donghnak ven pe ning law temo ti temo ti sinah cun ka fapa tlamtling tein Jesuh Khrih thawngtha cu kan nunnak ah hin khum dih kha a sa ko cang cucaah cun hi thil hi tlamtling tiang kir ven kho hi vun zuam ko hi thil hi hi thawngtha hi thlawt tlau lo tin kilveng kho van zuam law na tha na zam kha nangma asilo na phuan khawnak le na chim khawnak kha nangma a um lo na ṭuan khawhnak kha nangmah a um lo na sining dihlak khan cross ah a thimi pa kan bawipa Jesuh Khrih chungah khan rak i buan law na sining dihlak te kha Bawi Jesuh Khrih chungah khan i khum ko ka dangah rak kal hlah ka dangah rak chuak hlah ka dangah rak vak hlah Jesuh Khrih thawṭha chungah han rak i khumh law cuticun tling tein a dong tiang in Jesuh Khrih nih a kan kintermi thawngṭha hi kilven khawh vun zuam ve ko ralkap a simi pa nih cun a ral bawipa nawl kha a ngaih bantuk in kan bawipa jesuh khrih nawl ngaihnak tu vun i thim ko ralkap a simi pa nih cun ralkap a si lomi rian kha a ṭuan lo bantuk in khrih ralkap ṭha kan si kha vun philh hlah law khrih rian a si lomi rian dang kha vun i thim hlah law ka fapa te mo te kei cu ka thi cang lai hi thawngtha vialte Khrih nih kan awk ah a ka pekmi ro cil hi atu nangmah sinah hin kan chanh cang tiah Paul nih Timothy sinah khan a rak chim i Khrihfa hna Khrih ralkap ṭha kan si Khrihfa vialte hna thawngṭha kilvialtu kan si Khrihfa vialte hna hi kan i bunhnak kan hrampi cu Jesuh Khrih a si Jesuh Khrih kan hram ah bunh a si cu zeidah si? Jesuh Khrih kan hram ah bunh a si cu misual min ha nih Khrih nunnak chungah nunnak thar kan co khawhnak hnga ding caah bunh a si i cu nunnak thar cu a hrampi aa bunhnak cu misual mi hna chungah hin a hrampi a vun bunh khi si. Cucaah cun nihin ah hlathiang kan sak i kan thangṭhat mi hi thawng ṭha sawhsawh a si lo. Hla hei theih men ning so men asilo. Nunnak hrimhrim ah khummi thawngtha ro sung kha rak si. Tuzan nei cana thawngtha kan chimmi kan bawipa Yesu Khrih nih a then tu chuana kan pek pek ko se. Sunparnak vialte thangthatnak vialte bawipa nih cho ko se. Nan sinah ka lawm tuk ti kha lungawmnak bia ka ven chim. Chirmen sin kan chan kan pek than chang.